Кашни халӑх этемлӗх пӗтӗмӗшпе илсессӗн те ӗмӗртен ӗмӗр ӑруран ӑрӑва ӑс пухса пынӑ, ӑс хутшӑнсах пынӑ. Пӗлӳ хутшӑнсах пынӑ. Малтан вӑл сӑмах вӗҫҫӗн пулнӑ. Вӑт фольклора илер. Истори мӗнӗсене халап излейтнӗ. Унта пӗтӗмпех халӑх пурӑнса ирттернӗ пурнӑҫӑн саманчӗсем. сӑнланса илмен сӑмахпа ҫук. Кайран ҫырулӑх пуҫланать те ҫав халӑхсен пӗтӗм этемлӗхӗн ӑс-тӑн пуххи, пуянлӑхӗ ҫыру ҫинче юлать. Кӗнекесем тухаҫҫӗ. Вара ҫам пек ыйту тухса тӑрать. калаҫма пуҫлаҫҫӗ. Хӑш кӗнеке? Чи паи, чи кирли. Мӗнле кӗнеке? Чи кирлӗ, чи паха, чи пуян. Присем калаҫҫӗ. Вӗсем чӑн кӗнекисем. Христиансен Библи, мусульмансен Коран, Буддистсен хӑйсен кӗнекисем, тӗн кӗнекисем унта пӗтӗм пурнӑҫ чӑнлӑхӗ, пӗтӗм этемлӗхӗн чун-чӗри сӑнланнӑ тесе калама хӑнӑхнӑ. Анчах лайӑхӑн шухӑшлама пултаракан ҫынсем каланӑ тӑрӑх вӑл ун пекех кайӑк. Французсен чапура ҫыравҫи Анатолий Франц ҫапла каланӑ. Думают, что, ну, чӑвашлах каланӑ, Библи этемлӗхшӗн тӗп кӗнеке тесе калаҫҫӗ. Анчах апла мар вӑл. Ку Библи кирлӗ паха кӗнеке. Анчах этемлӗхшӗн чи кирлӗ кӗнеке вӑл словарь, сӑмахлӑх. Мӗншӗн? Мӗншӗн тесессӗн словарьте пысӑк лайӑх словарьте пӗтӗм ҫут ҫанталӑка, пӗтӗм тӗнчене вырнаҫтарса, ӑнлантарса тухнӑ. алфавит йӗркипе. Чи кирли кӗнеке пулӑ, сӑмахлӑ словарь. Чӑваш лексикографийӗ Ашмарина була. Ун умӗн ӗҫленӗ, ун хыҫҫӑн ӗҫленӗ ӑсчахсене, чӗлхеҫӗсене пула Раҫҫейре малти вырӑнта пулнӑ. малти вырӑнта пулнӑ. Чӑвашлӑ варисем, чӑвашлӑ вари тӑвакансем пысӑк хисепре пухнӑ. Юлашки пӗр вӑтӑр ҫул хушшинче ҫакӑ ҫухалчӗ. Патшалӑх та, ӑслӑлӑх учрежденийӗсем те словарь ҫине тивӗҫлӗ хакласа пӑхма пӑрахрӗҫ. Халӗ эпӗ вӑтӑр словарь ҫырнӑ ҫын. Мана манӑн вӗренекенсем журналистсем, ҫыравҫӑсем, ытларах вӗрентекенсем, вӗренекенсем ӳпкелешсе калаҫаҫҫӗ Михал Иванович. Ма кӑлармастӑн? Ну, кирлисене шкул валли кӑларнӑ пурте пӗлеҫҫӗ ӑна, асӑнмастӑп. Пысӑк словарьсем ҫук-ҫке. Вырӑсла, чӑвашла словарь юлашки тухнӑ. Ҫитмӗл пӗрремӗш ҫулта вӑл ӗмӗр хушши иртсе кайнӑ. Вӑл кивелсе кайнӑ. Хальхи пурнӑҫӑн палӑрӑмӗсене нимле те кӑтартма пултараймасть. вырӑслӑ чӑвашла словарь анчах мар, чӑвашла вырӑсла словарьте саврӑмӑш сулшӑнса кӑлартнӑ вырӑна икӗ хут. Ун пурлахан пурте усӑ курас пӗрех, анчах пурнӑҫ тӑма-ҫке, а? Ӑна ҫитмелмӗш ҫулсенче хатӗрленӗ, сакӑрланӑмӑш ҫулсенче кӑлар. Пурнӑҫ халь пачах ҫӗнелнӗ. Вот килеш те мамада калаҫ, Ама тепӗр хут кӑлармалла мар ҫав. Саккунның ҫулхи ӳкерчӗклӗ чӑвашла вырӑсла словари. Аны нюси. Кӑларма укҫи ҫав тӗрлӗ нумайлатать. Ҫавӑн паянхи ыйтусене нимле те тивӗҫтерме пултармасть. Ҫавӑнпа та хальхи вӑхӑтра эпир гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ пулӑшнипе Хатӗрлетпӗр юнашарах икӗ пысӑк словарь. Пӗри вырӑсла чӑвашла словарь, тепри чӑвашла вырӑсла пысӑк словарь. Тӗпӗчӗ ман ҫинче, мӗншӗн тесен вӑл словарь хӑйӗн алҫырӑвӗсене ну, хатӗрлесе ҫитереймен пулсассӑн та хатӗрленӗ. Вот институт пулӑшсассӑн варра Ҫак вунпӗрмӗш ҫулта эпир вырӑсла-чӑвашла словаре хатӗрлесе ҫитерсе пичете пама тӑрататпӑр. Вара вун иккӗмӗш ҫулта вырӑсла-чӑвашла пысӑк словарь, ну, пичет илӗҫнипе шутласассӑн ӗнтӗ ҫӗр ытла пичетлесе ҫӗр вуннӑ пулать-и. Ну, пысӑк-пысӑк кӗнеке. Вӑл хальхи тата чӑваш вырӑс чӗлхисен ку таранччен пуҫтарӑннӑ сӑмах пуянлӑхне тулли ҫутатса пама пултарать. Иккӗмӗш словарь чӑвашла вырӑсла словарь. Ӑна эпир кӑҫал тума тытӑнатпӑр. Та эпир ӑна тума тытӑнаканне малтан вырӑсла чӑвашлатнине кӑларас патне эпир ӑна кӑларма пултаратпӑр виҫҫӗмӗш ҫулта. Вӑл ҫавӑн пекех пысӑккӑ пулать, тулли, ӳкерчӗклӗ пулать, ӳкерчӗклӗ пулать. Анчах ӳкерчӗксене, таблицӑсене мар, кашни сӑмах ҫумне. тӑвасшӑн. Эгер те кӑшӑя мӗн сӑмах пур пулсан, ҫав тексчӗ ҫумӗнче кӑшӑя ӳкерчӗке пулать. Ҫавӑн пек, мӗншӗн тесессӗн, ну, хальхи энциклопедисен темелле тӑваҫҫӗ ҫавнашкал. Унсӑрӑн шыраса мӗн туса мӗн тӑвать. Иккӗмӗшӗнчен, Вӑл словарьте халӗ кулленхи хутшӑнура кирлӗ мар. Сӑмахсем вӗсем чӑваш сӑмахӗсемех. Иккӗмӗшле сӑмахсем ну калӑпӑр вула вулатар, ҫыр ҫыртар. Вӑл вӗсем чӑваш сӑмахӗсемех. Анчах ӗҫер те вӗсем кулленхи хутшӑнура питӗ ҫав тери кирлех мар пулсан, вӗсене Кӗтмесен те юрать. А чи кирлисене халӗ хапӑ хытӑтнисене кӗрсес пулать. Акӑ словарь тытакан мӗн шырать словарьте? Хӑй пӗлекен сӑмаха шырать-и Вӑл хӑй пӗлекен сӑмаха шырамасть. Вӑл хӑй пӗлменнине пӗлесшӗн. Ҫавӑнпа та эпир хальхи лексика ҫӗнӗ самана сӑмахлӑхне туллин кӗртме тӑрӑшатпӑр. Чӑн та ӗнтӗ унта чӑваш сӑмахӗсем анчах мар, питӗ нумай вырсурлӑ, вырсурлӑ тӗнче сӑмахлӑхӗнче тени питӗ нумай. Анчах мӗн тӑвас тен, эпир ҫавна, ҫавӑнпа калаҫатпӑр ведь-ха. Ҫавӑнпа калаҫатпӑр. Вӑл пирӗн пуплеври, калаҫури чи кирлӗ сӑмах йышӗ. шутлать. Халӗ чӑвашла вырӑсласлӑ варин пусламӑшӗ кӑна-ха. Израильтла суа пӗрле, художниксемпе пӗрле, мӗн тӑватпӑр, калӑплатпӑр пӗчкен ӑна. Тата вӑл словарин тепӗр икӗ уйрӑмлӑх пур. Пӗрремӗшӗ вӑл сӑмаха ҫырасси. Сӑмаха эпир кудрянччен ҫырнӑ пӗр ӑнлава пӗлтерекен сӑмаха пӗр сӑмахӑн ҫырнӑ уйӑрмасӑр. Хальхи питӗ ӑнӑҫсӑр орфографисене кура ӑна уйӑрса яраҫҫӗ. Ал ҫыру. Ал ҫыру. ал ҫыру пӗрле пулать-ҫке. Ал ҫыру, калӑпӑр, ҫур ҫӗр хӗвел тухӑҫ. Хальхи норма тӑрӑх ҫур ҫӗр уйраппӑр ҫур ҫӗр хӗвел тухӑҫ. Теперь мӗн пулса тухать? Ҫур пӗр сӑмах Ҫӗр хӗвел дефис урлӑ тепӗр сӑмах тухӑҫ ӗҫӗ. Мне вӑл вырӑсларан абсурд, а чӑвашла каласан вӑл чисти халӑха пӑтратакан киревсӗр япала. Вот халӑха ыйтмарӗҫ, учительсене ыйтмарӗҫ, орфографине ҫавӑн пек ҫирӗплетрӗҫ, но ниҫта та юраман япала. Тогда тепре илер. Акӑ, компьютер самани. Пирӗн кӗртмелле компьютера сӑмах. Сӑмах пӗрле ҫырнать пулсассӑн компьютерна пит лайӑх уйӑрать. А сӑмах виҫ-тӑват татӑкран тытас пулсассӑн Компьютера вӗрентес пулать мӗн чухлӗ. Вӑл ҫав сӑвак ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ пӗр ӑнлава ӑнла палӑртнине мӗн чухлӗ йывӑрлӑх тухать. Килес ҫул тума палӑртнӑ чӑвашла вырӑсла словарь тепӗр питӗ кирлӗ пайӗ пулать. Пирӗн чӑвашра кӑна мар, тӗнчепе паллӑ тӗпчевҫӗ Николай Иванович Егоров хатӗрленӗ чӑваш чӗлхин этимологи словарьне. Урӑхла каласан, ҫывӑх ӑҫтан тухса кайнӑ, хавӑн ӑҫтан тухса кайнӑ, ҫармӑс ӑҫтан тухса кайнӑ, Тата ытти пур сӑмахсен те хӑйсен кун-ҫулӗ, историйӗ пур. Ҫаксене пӗлмесӗршӗн учительсен те, вулакансен те, вӗренекенсен те нумай ыйтӑвӗсем хуравсӑр юлаҫҫӗ.

Ну, сӗтел, стол ӑна кирлӗ мар ӑнлантарма. Кирлӗ мар вӑл. А ӑнланма йывӑр япаласене пурне те тӗплӗн ӑнлантарса паратпӑр. Тата Николай Иванович Егоров романти пулӑшнипеле сӑмах ӑҫтан пулса мӗнле унӑн пулӑвӗ, кунӗ-ҫулӗ ӑна та кӑтартса паратпӑр. Вӑл питӗ кирлӗ. Питӗ кирлӗ вӑл.